Ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belron News. Tsedzuluso ntswa yo bvisela khagala uri tshanduko ya kilima i ḓo ita uri mufhiso wo kalulaho u vhe hone lwa tshifhinga tshilapfu. Kha bammbiri yo anḓadzwaho kha dzhenala ya Nature Geoscience, vhasedzulusi vho wana uri mufhiso wo kalulaho u khou vha hone nga u ṱavhanya u fhira mududelo wa ḽifhasi. Vha tshi isa phanḓa, vha ri vha khou bvumba uri mufhiso wo kalulaho une wa vha hone lwa maḓuvha a paḓaho furaruṱhanu a tevhekana kha vhupo ha kha equator dzhangoni ḽa Afrika u ḓo vha kha furathi wa miṅwaha ya fumbili i ḓaho musi hu tshi vhambedzwa na miṅwaha ya fumbiliṱhanu yo fhelaho, tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya California, Los Angeles. Ba Yunivesithi ya Nebraska-Lincoln na United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD, vho bvisa muvhigo wo lavhelesanaho na masiandoitwa a gomelelo u mona na ḽifhasi u bva nga ṅwaha wa gidi mbili fumbili raru. Muvhigo wo sedza khaedu dza zwiḽiwa, maḓi na fulufulu dzi vhangwaho nga gomelelo kha mashango a re na tshivhalo a wanalaho Afurika, dzinguni ḽa Mediterranean Latin America na Tshipembe Vhubvaḓuvha ha Asia. U ya nga muvhigo, masiandoitwa a gomelelo a khou kwama nga maanḓa vhalimi vhaṱuku, vhashai, hu tshi katelwa vhafumakadzi, vhana na vhaaluwa. Vhadzulapo vha Nzhelele u bva kha Kosi Kwa Amatsa, Muleḓane na mivhundu ya nga tsini Vha khou fhedza ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuthihi vha kati na u ṱoḓana na munna we a ngalangala nga Mugivhela wa ḽa ṱhanu ḽa uno ṅwedzi. Ndivhuwo Ramovha Mangaliko wa miṅwaha ya furaru malo o guma u vhonala o ambara shothi ya blue na tshikipa tsha mitalo mitalo musi a tshi bva muḓini wa hawe. Muambeli wa muṱa, Pfunzo Ashley Ramovha, u ri vho vhiga u ngalangala ha Ndivhuwo musanda na mapholisani. Pfunzo Ramovha o amba zwi tevhelaho. Vha muṱa vha Ramo vha vha vho nduma uri ndi ḓe ndi humbele thuso ya u ṱoḓana na khaladzi yashu ane a vha Ndivhuwo Mangaliko Ramovha. Zwino vha thu humbela uri ni ri thuse ri ṱoḓane na hoyo muthu ngori ndi kale u bva Saturday hoyo muthu a si khou vhonala u vhuya u swika na ṋamusi. ri bizi ri khou mu ṱoḓa hoṱhe ro no bva dzi thavhani ri khou sedza miḓini hanefha vhukati ha dzi nḓila ri khou sedza eh hoṱhe hoṱhe a huna he ra sa tshimbile ḓakani ri khou bva hone ro no neta vhathu o no mu vhona kha ri vhudze kana ene a vha na na information ṱhukhuṱhukhu kha ri vhudze zwi tshe zwo ralo arali vha na vhuṱanzi vhune ha nga thusa u wanala ha ndivhuwo vha nga founela nṱanganedzeni ramova kha nomboro dza 072 8888 681 ndi 072 8888 681 kana vha isa vhuṱanzi kha tshiṱitshi tsha mapholisa tsha nga tsini. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. U bva Belrand News, nṋe ndi Pfiro Tshizwa Maremba. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshi ḓaho. A.